Abusuafo, yɛabepue mu wɔ Akyema Kro so. Yɛsan nso ma mo akwaaba biom de ba ɔman nkɔsoɔ dwumadie a yɛyɛ no wɔ Capital TV so. Ɛnnɛ yi wobepue mu wɔ Akyema Kro so a wɔdi afahyɛ paa. Na afahyɛ yi mu no, ɛyɛ ɔpanin anaa sɛ nana a ɔte adwa soɔ, ɛyɛ Kwabena Fori, ɛyɛ Nana Kwabena Fori. Wadi ne mfirihyia du, ɔbɛtena akonnwa kɛseɛ so wɔ ha. Ɔman nkɔsoɔ dwumadie, yɛasan nso abepue mu wɔ ha a yɛde ani kotwa wi sɛ ɛhwene sɛ ntamu rebɛhwɛ ne ɔmanfoɔ bɛdidi nkɔmmɔ, abɛbɔ nkɔmmɔ ahwɛ wɔn haw a ɛha wɔn, wɔ Akyema Krɔso kuro mu ha. Akyema Krɔso wɔ Brɛ mu mfimfini mansin no mu wɔ Apuei mantam mu ha. Wobɛpue mu nso a, wɔn mansin no anaasɛ wɔn abatoɔ mpɛsoa no yɛ Asɛnne Mansoa Krɔso abatoɔ mpɛsoa so, na wɔn ahenkuro no ne Akyema Krɔso. Aha deɛ bɛyɛ pii Akyakrosofoɔ yɛ Kotokufoɔ a wɔn nso ka ɛyɛ saa bi deɛ Akyemfoɔ ho a, wɔredi wɔn afahyɛ wɔ ha ɛnɛ yi no yɛbɛhwɛ ɔmanfoɔ wɔn haw ɛna afei nso no wɔn abɛnedie nneɛma bi a ɛkɔ so okurum a ɛsɛ fata sɛ ɛsɛ mpanimfoɔ aso te na wɔpɛ ne ho asɛm yi ho pɔmasi berɛ yɛbɛhwɛ ne nyinaa ne ahwɛ ne yɛde ne nyinaa akɔ awie na afei de pɔmpɔnsoɔ no ankasa ankasa no ɛyɛ dwabɔ kɛseɛ a ɛyɛ nananom bɛbɔ nananom atra nkonnwa ne wɔn nso bɛtwetwe nkɔmmɔ ne agye wɔn nso adwenkyerɛ ɛhaw bi a ɛha wɔn Me ne wo ka sɛ deɛ ha yɛ Asaman kɛse junction a, wohwɛ me nsa nifa so a, wokɔ Akyem dan ano no, ɛna wohwɛ yɛ benkum nso so a, wokɔ Asaman kɛse. Mfimfini ha na me gyina a, ɔmafoɔ dodoɔ no ara atwa ha ahyia a obiara pɛ kwan afa car de akɔ ne kurom anaasɛ ɔde akɔ ne fie fie mu. Dwumadie no yɛ ɔman nkɔsoɔ. Me a medi dwumadie ho kyea me, me din de Kwasi Azor. Me ka me ho na yɛnkɔ Akorɔso kurom. Yɛne ɔmanfoɔ nkɔtwetwe nkɔmmɔ wɔ ɔman nkɔsoɔ dwumadie so. Abusuafoɔ yɛgu so wɔ wɔ akyem akorɔ so wɔ berɛ a wɔn di wɔn afahyɛ. Yɛnya atemamufoɔ bi a yɛpɛ sɛ yɛne wɔn twetwe nkɔmmɔ kakra fa wɔn haw bi a wɔrekɔ so wɔ akyem akorɔ so ɛberɛ mu mfimfini mansin mu ha nom se Abranteɛ me wako aba de ba Capital TV ɔman dwuma ɔman nkɔsoɔ dwumadie. Yes I was.
Yɛnhwɛ mo haw bɛn anaasɛ ɔhaw bɛn na mo kɔ mu wɔ kurom ha? Ah fine kurom ha nom deɛ ɛha nom a yɛwɔ no adwuma biara nni ha nom sei. a ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Mmerante wɔ kurom ara nom sei, nanso adwuma biara nni hɔ. Sɛ yɛbɛyɛ adwuma a, agye sɛ yɛtu kwan te sɛ Kumasi, Accra, so wɔn ho, ansa na yɛakɔyɛ adwuma na yɛanya bi abrɛ yɛn yere ne yɛn mma ano, wɔn nso ayɛ dɛn adidi. Ɛno ntwam nso no, woba kurom hɔ ara nom sei a, mpanimfoɔ bebree wɔ ha nom sei, nkwadaa no bi hia mmoa. Ɛfa no sukuu sɛm ɛne adeade station sei car station yɛne bi wɔ kurom hanom sei wɔba wɔn sɛ cars akɛseɛ sei wɔn gyina ɛkwan wa sei na wɔn loodu ɛfa no ɛyi tari station sei so yɛne bi wɔn gyina obi koko shed kora na ɔde ama yɛn a sisi yɛ gyina hanom a yɛyɛ adwuma wɔ hanom sei nti yɛsrɛ mpanimfoɔ no sɛ wɔn nkɔm adwimbom na wɔn nyinaa yɛ baako na wɔn pɛ baabi na wɔn ma yɛ car station yɛn yɛ adwuma. So wɔn toilet te sɛ mo so ɛnyɛ koraa ɛnyɛ sisi asɛ mi gyina ha sɛ wogyina ha no mo so bɛ bisa mi toilet te sɛ mi nkyɛn ɛbi na kɔ private sisi a ate sɛ wokɔ new town asan na akɔ toilet before sɛ ndu asɛ tɛfi di wona sɛ nsuo wɔm a wobɛdu no agya wɔn ɛgu ho so ate aseɛ nti mpanimfoɔ no mmoa na wɔyɛ biribi ɛma yɛn ɛwɔ kurom ha no mo sei. sɛ ɛyɛ junction ano sɛ kaa bi fi Asamankɛse ɛreba ha a onim signboard no ti no accident ɛkɔ so wɔ ha paa ɛna afei nso. Ɛyi yɛ kurom ha no ɛyɛ ɛɛ town no mu no ɛfɛ n sɛ ɛɛ ɛɛ kwan no ɛnyɛ koraa ɛyɛ sɛ mpanyinfoɔ ahwɛ na nka wɔn tumi siesie maa yɛ no na afei nso adwuma adwuma ni ha a sɛ wɔn ankɔ sukuu koraa a wɔbɛtumi ayɛ dɛ ayɛ bi ti sɛ nyinaa driving a nti ɛsɛ yɛ ma mpanyin sɛ wɔn yɛ mmoa. na wɔmfa yɛ adwuma mmra nnɛ. Yɛhwɛ, wote kurom ha yi a, na yɛhwɛ mo haw nsuosɛm ne sɛbe mo agyanan sɛm ɛte sɛn? Oh, nsuo, nsuo deɛ ɛnni problem koraa, ne mmom agyanan deɛ yɛnni bi koraa. Seesei a meka sɛ, sɛ woka sɛ wobɛkɔ toilet koraa no a, gye sɛ mede kɔ bush baabi ansa wotumi akɔgya wo nan. Titiri koraa yɛ passenger-foɔ no a ɛbɛfoka wɔ ha no, obi wɔ hɔ a ɔba a, driver mpakyɛw mepɛ baabi akɔ toilet, gye sɛ mekyerɛ no bush na ɔkɔ. Mantam ha deɛ toilet hia nti yɛsrɛ ɔmanpanin ɔmma mɛboa yɛn wɔ toilet ho wɔ kurom ha.
Medase. Yogisua ne ɔmanfoɔ twetwe nkɔmmɔ wɔ Wakyema korɔ so hwɛ ɛfa wɔn haw a ɛha wɔn. Wɔn yɛ Temanmufoɔ. Yɛhwɛ ɔhaw kakra kakra a ɛha wɔn. Dwumadie no yɛ wɔn mankɔsoɔ. Me a medi dwumadie ho kyɛm, yɛfrɛ me Kwasi Azor. Ka me ho na yɛnku so ne ɔmanfoɔ ntwetwe nkɔmmɔ wɔ Akyem akorɔ so ahanom. Yɛ abusuafoɔ Yogisua ne ɔmanfoɔ twetwe nkɔmmɔ wɔ Akyem akorɔ so. Hwɛ wɔn haw bi a ɛha wɔn wɔ akorɔ so dua mu ha. Ɔfa me mo akwaaba de ba ɔman nkɔ soɔ dwumadi so wɔ Capital TV so. Okay, me gye so. Ɔfa yɛn hwɛ, wo din de sɛn? Me din de Kofi Aban.
Ɔfa Kofi, ɔhaw bɛn na mo kɔ mu wɔ kuro mu? Me haw no sɛ, ɛɛ, wohwɛ akorɔ so kuro yɛ akorɔ yi so. Ɛso so kuro fi ɔdan aba bɛsi akorɔ so no deɛ. Yɛn ne kuro a yɛabɛ yɛ so kakra wɔ kuro yi mu. Na sɛ Kuro no wo ba a, ha nyinaa fi ɔba no. Kuro bi awo, kuro bi awo wei bɔ mpen wɔ kuro no mu. Wofi ɔdan ɔdan kuro kɔsɛ mu koraa no bɔ mpen wɔ hɔ. Esuo so, asane, asubɔ mu nyinaa wɔ bi. Akɔsɛ nko adeɛ, ɛni bi wɔ ha. Nti wohwɛ a, bɛyɛ na awɔtwe bɛyɛ mmienu ni. Kaa kɛseɛ bi a ɛlulu nneɛma bɛbubu la yɛ ha tɛsi po ma ɛho kyerɛ paa nti wɔyɛ kɔ ɛni bɛyɛ four days mpo. Nti ɛsɛ so sɛ wɔn abɛyɛ Eh, bɔmpene bia ma yɛn. Yɛhwɛ apart from bɔmpene no, wɔn nsuo sɛ mo mo gyanan sɛ mo ɛte sɛ. Okay, gyanan sɛ mo nso hia. Ɛno so wohwɛ a market hɔ nko ana na bi wɔ no kora si wɔn bɛyɛ kora ni bɛyɛ five days mpo. Nti ɛsusu sɛ wɔn bɛyɛ bi ama yɛn bɔno bɔno nyinaa wɔn bɛyɛ bi na ɛkwan no so a sisi sisi no so a wɔn bɛgu no kofɔ taa na wɔn bɛgu yi sɛ wɔn bɛfele na wɔn bɛgu so siraa ɛdan kwan no kora da ho atutu. Afei de ne nyinaa asɛe. Nti esusu sɛ wɔn a bɛyɛ na wɔbɛgugu so abɛn. Yɛnhwɛ, apart from ɛno no, wokɔ nkuro no anaasɛ woba kuro no mu ankasa ankasa a, wowɔ ɔhaw foforɔ bi a wopɛ sɛ wode ka? Yoo, abusua a yɛgu so a wɔakyem akɔ so ne ɔmanfoɔ twetwe nkɔmmɔ fa wɔn haw kakra a ɛha wɔn. Temanmufoɔ na nnɛ yi yɛn nneɛma bɔ mpu ne mpu yi. Papa ne me mu akɔ aba de ba ɔman nkɔso dwumadie so wɔ Capital TV so. Mepaakyɛw, yɛ agya a? Na wo din de sɛn?
Mepaakyɛw, yɛfrɛ me Ɔpanin Kwasi Kurankye. Ɔpanin Kwasi Kurankye, woatena aha Akorɔso kuro mu a bɛyɛ mfirihyia sɛn ni? Oh, aha deɛ, aha ara na yɛwoo me. Seesei sixty years na mekɔ yi. Ɛyɛ baabi a yɛgya yɛn nan. Ɛno na ɛha yɛn. Seesei wokɔ dwom hɔ si a, baabi a yɛgya yɛn nan no, wokɔ hɔ no ara kɔhwɛ a, ɛmfata. Kuro yi nso, ɛso. Obi wɔ hɔ a, na ɔfiri te sɛ soa aduro na ebia biribi aka no na ɛsɛ ɛhɔ ne hɔ yi yɛnya yɛnya agyanan no bi wɔ ntiantia hɔ ansa na wobɛba no ɛsɛ wotu ammirika sɛ wɔnyɛ bi ammoa wɔ ne fie a na ɛsɛ wotu ammirika na wobɛ dwom anaasɛ wokɔ train station ɛntɔ sɛ wofiri hɔ a wonkɔ no na sɛ ruguaseɛ bi wɔ hɔ a na woagu wo ho. Afei na yɛnya ne nteɛ sɛ mmaabun no bi sɛ bempere da sɛ sɛ bɛanya ado, wɔworɔ wɔn nika na wɔhyɛ nwura mu na wɔgya wɔn nan wɔ hɔ. Woahu bi? Na ɛyɛ nokorɛ anaa? Ɛyɛ nokorɛ. Ɛyɛ nokorɛ ɛfiri sɛ sɛ wofa railway station hɔ a, Ɛfiri saa krɔsen hɔ rekɔ no, ɛyɛ adeɛ a tɔrɛt deɛ yɛ yɛ yɛfa no kwa. Ɛna worekɔ benkum nso a, ɛno nso saa ara. Baabi a obiara bɛwɔ ne ho biara na kyerɛ sɛ sɛ ɔgya ne nan. Seesei sɛ mofa hɔ seesei a, mobɛhu nnoɔma a ɛmfata wɔ hɔ. Enti sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ tɔrɛt no ne saa ayi no deɛ, ɛgu yɛn anim ase wɔ kuro yi mu pa ara. Papa ni mɛda ase ne nkɔmmɔ a ɛno twetwe yɛn. Ne nso ne da ase. Abusuafoɔ, sɛ wobɛpie mu wɔ akyem akorɔ so a, wɔkyerɛ mu a, baabi a nka sɛ bempadua sɛ sɛ bianya ado didi a, ɛberɛ so a ɛbɛpie na wakoto baabi na wagya wo nan no, ɛho yɛ adeɛ a akɔ atwe, ɛho ɛden wɔ akyem akorɔ so a, ɛma ɛbu nsɔdeɛ a na yɛ sɛ wɔn nne basaa basaa, ɛyɛ adeɛ bi a ɛha ɔmanfoɔ adwene. Wobɛpie mu wɔ akorɔ so, akorɔ so nyɛ kuro ketewa, woyi akyem dan a, na nka akorɔ so ne kuro a ɛso kɛseɛ paa, nka yɛnim sɛ nka mputudwuma deɛ nka ɛbɛtumi akɔ so wɔ ha, nanso no wobɛhwɛ mu wɔ ha a, Mpututu mu atɔ ape aayɛ agye nserepe ne mpataku ankasa ankasa wɔ ha a yɛhwɛ sɛ yɛne nkurɔfoɔ kɔ so ara kasa na yɛagye wɔn adwenkyerɛ afa kuro mu ha nea ɛha wɔn ho. Ka me ho ɛ na yɛngu so nkɔ Akorɔso kurom na yɛnni nkɔmmɔ wɔ hɔ. Abusuafoɔ, yɛabɛpue mu wɔ Akyem Akorɔso. Yɛgu so ara rehwɛ ɔmanfoɔ haw kakra a ɛreha wɔn wɔ hanom sei. Sɛ wobɛpue mu wɔ ha a, ha yɛ Savedeɛ Akyem Akorɔso. Railway New Town, na wohwɛ baabi a amanfoɔ atu ɛyɛ bɔɔla anaasɛ sumina de agu a, ɔfa wobɛpue mu a, awerɛho. Ɛɛ, sɛbe wohwɛ mfeafie kakrakra nso bɛnbɛn ha ne adwumadwuma kakra bɛnbɛn ha a, nka sɛ nka yɛpɛ baabi na nka yɛde sɛ sumina anaasɛ nwura agu a, nka ɛbɛtumi aboa sen sɛ ɛkwan mu ne abɛtu nwura agu a, ɛɛ, wansena si so a na ɛkɔ amanfoɔ fie. Ɛnom malaria ne kɔrela nom ne adeade. Me nsa ka aberanteɛ bi wɔ ha a mepɛ sɛ me ne no twetwe nkɔmmɔ kakra. Fa hwɛ saa nwura a saa bere deɛ wɔde aponso mu ha. Aberanteɛ bi wakɔ abad ba ɔmankɔ so wɔ Capital TV so. Pakyɛw, megye wo so. Yɛnhwɛ, ɛba ne sɛn na moatutu nwura gu ha basabasa? W'ani tua sɛ ɛyɛ Ghana, yɛyɛ abibifoɔ, yɛn suban ne yɛn nneyɛɛ, obiara ayɛ n'adwene sɛ nea ɔpɛ no na ɛsɛ ɔyɛ. Baabi a yɛgyina sesieɛ yi yɛ rainway line a ɛyɛ new town ɛkwan a amanfoɔ fa a nkwadaa fa ha nso no nnipa yɛn nnipa no ara awofoɔ ne yɛn a yɛgyina ha yɛn na yɛayɛ na saa nwura yi abɛda ha baabi a yɛgyina nyinaa nsuo wɔ baabi a wɔtu nwura bi nti nsuo no sane a wei mu sane a ɛkɔgu nsuo no mu nsuo no obi nnom a ɛkɔ baabi a obipi foforɔ nom saa ɔbɛnya yareɛ Enti saa nneɛma wei ne adeɛ a ɛha yɛn wɔ kuro yi so. Pɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛnya baabi yɛde bɔla no bɛgu. Yɛ kwan no koraa mpo no a yɛde cars no nso fa so no, ɛno nso no nyɛ. Seesei a me ne wo gyina ha seesei a, wohwɛ a wobɛhu sɛ aboɔ bi gu so. Company no a ɛwɔ ha no na wɔaka wɔn ho abom a, wɔatɔ aboɔ ne adeɛ a wɔde reyɛ kwan no. Yɛnhwɛ, beaɛ a mowɔ yi, monni baabi a mobɛtumi de saa nwura wei akɔgu? Aha nko ara na mobɛtu agu? Anaasɛ mo ne mpaninfoɔ adwene ho na adwenkyerɛ no ansi pi anaasɛ. Mmerɛ bi Nana hyiaae na ɔmaa amanfoɔ yɛɛ sɛ wɔn nto bɔɔla no ngu ha. Na amanfoɔ, Zoomlionfoɔ bɛpiaa bɔɔla no nyinaa kɔɔe, baa yɛanhu deɛ ɛyɛɛe na nnipa no asan. Asan de aha ayɛ bɔla bi mu. Yo, yɛnhwɛ nti no um, dɛn na mo na um, temamufoɔ anaasɛ mmabun a wɔ ha motu fa ho ɛfiri sɛ wokyerɛ mu a eh, sɛ atene kɔgu nsuo bi mu na amanfoɔ nom nom ne adeade eh, ɔhaw bɛn na ɛha mo sɛsi a no te sɛ nea meka yi sɛnea ɛkwan no ne nneyɛɛ no nti no ama company no mmienu na ɛwɔ ha no ne Asanlman no adwene ho sɛ wɔmpɛ sɛ wɔdwidwiri bɔla no firi ha. Ne nyinaa no, ɛnyɛ ɔma aban anaasɛ ɔman no, ne nyinaa no gyina kɔmpani no so. Nti no, yɛhia mmoa. Ɛduru baabi a, baabi a asase bɛba sɛ bi a asase sei na ɛwɔ ha na yɛnkɔto bɔla no ngu no, ɛno na ɛyɛ problem. Ok, saa wei deɛ wobɛpue mu wɔ ha a, eh, eh, Atem Akorɔ so, ɛyɛ Railway New Town. Beaeɛ a wɔtu nwura gu. Aha yɛ kwan amanfoɔ fa so. Amanfoɔ nso tetetete ha bebree a kyerɛ sɛ mpaninfoɔ sɛ wɔn ayɛ nhwɛ haa o, sɛ ne assembly no nso na ɛmpɛ baabi ma wɔn ntu nwura no ngu o, ɛnneɛ na ɛyɛ asɛm sɛ bɛ. Ɛɛm, mmabun wɔ ha rekyerɛ mu sɛ nka ɛho bɛhia sɛ ɛsɛ nka saa sumina yi bɛyi afiri hɔ efisɛ nsuwa bi da ha a ɛɛ nsuo tɔ na sɛ egu saa boiler yi so a nsuo no tenetene kɔbɔ saa nsuo no mu a amanfoɔ kɔsɛ bi nom. Ɛno na ɛde yareɛ bebree abegya amanfoɔ so. wɔ akyem akorɔ so hanom sɛ kɔrela, malaria, typhoid fever, ɛnde nneɛma bebree ɛna ɛkɔ so wɔ ha nti no wei deɛ ɛyɛ me numie nyinaa asɛdeɛ sɛ sɛ ɛka bom ne ɛboa na ɔman Ghana tu mpɔn woyɛ wɔ asɛdeɛ na me me nso yɛ ma asɛdeɛ a Ghana bɛfa ne ntoma pɛ afira akorɔsoman bɛfa ne ntoma pɛ nso atumi afira ɛyɛ asɛm bi a ɛha yie papapapapapapa ɔmanfoɔ dodoɔ naa ɛna saa bɛ deɛ wɔde wɔn atom sɛ baabi a sumina ɛwɔ yi Anka mpanimfoɔ nhwɛ na yɛntu aseɛ mfifiri akorakorakora sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no bɛtumi afa ne ntoma pa afira anaasɛ ɔman no bɛtumi akɔ so. Dwumadie no yɛ ɔman nkɔsoɔ. Me a medi ho kyea me no, me din de Kwasi Azor. Ɛwɔ Capital TV so na yɛyi de kyerɛ ɔmanfoɔ nyinaa. Ka me ho na yɛnkɔ so mfa akorɔ so kurom berɛ a yɛredi afahyɛ na Nana Kwabena Forey wadi mfirihyia du wɔ akonnwa kɛseɛ so sɛ akorɔ so manhene na nnɛ yi wɔrehyɛ fa anaasɛ Wɔbɔ ho dwa da taa wɔ akorɔ so mmɔnten so. Ɛno na ɛnam so a yɛbɛpue mu wɔ ha a yɛne ɔmanfoɔ didi ndi nkɔmmɔ fa wɔn haw kakra a ɛha wɔn. Abusuafoɔ, yɛsan ne ɔmanfoɔ bi bɛtwetwe nkɔmmɔ afa ɔhaw kakra a ɛha wɔn wɔ hanom se. Aberanteɛ, mema wo akwaaba de ba ɔman nkɔsoɔ dwumadie so. Yɛfrɛ wo sɛn? So, yɛfrɛ me Ɛsare.
Ɛsare, yɛ, wo haw ne sɛn?
Ɛɛ, me haw ne sɛ, meyɛ adwuma wɔ Trans Oil Company Limited. Meyɛ drivani a mekuta kaa ɛfa kwan wei so. Kwan wei, sɛnea kwan no asi ayɛ no, ɛha yɛn paa. Ɛnnora sei, mede kaa ba fa a, mebɛkae, mebrɛɛ paa ansa na metumi akɔ. Nti mesrɛ sɛ mpanimfoɔ bɛyɛ mmoa na wɔayɛ yɛ kwan ama yɛn. Afei nso bɔɔla bi wɔ kwan so a da biara wɔgu bɔɔla na ɛretene bɛgu kwan no mu. Ɛno nso ha yɛn paa nti yɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ wɔbɛyɛ mmoa na wɔahwɛ bɔɔla no ho asɛm aka ama yɛn. Aberanteɛ, mɛda ase.
Saa berɛ yi, ɔmanfoɔ adwenkyerɛ ne wɔn haw kakra a wɔwɔ wɔ ɛyɛ Atema Krɔso. Railway New Town na wɔde too dwa no. Akyiri mu a, kwan a anka mpanimfoɔ bɛtwitwa ato mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anka obi kora mpo yare ahomakye a, yɛde no bɛtena kaa mu de no afa saa kwan so de no aba hospital no, ayɛ ayɛ ayɛ nsrɛpɛ ne mpataku. Akyiri mu a, baabi nso a wɔtu nwura gu wɔ nkanea ho nsɛm nso atɔ ape, abɔ nyinyi a anka mpanimfoɔ sɛ anka wɔtumi bɛboa abusua. Ɔman nkɔsoɔ dwumadie na wohwɛ no, adu berɛ a ɛwɔ sɛ Ghana man biara sɔre waka na wɔyɛ n'afa mu deɛ ɛma ɔman Ghana atumi atu mpɔn. Nti sɛ woyɛ me deɛ, woyɛ wo deɛ, me Kwasi me nso meyɛ me deɛ a, Ghana bɛtumi atu mpɔn. Me din de Kwasi Azor. Dwumadie no yɛ Ɔman Nkɔsoɔ wɔ Capital TV so. Yɛgu so ara na mate makorɔ so. Ka me ho. na yɛne ɔmanfoɔ nkɔtwetwe nko. Abusua, yɛanya aberanteɛ baako wɔ ha a wotumi sɛ tenten trintin. Ɔno deɛ ɔpɛ so ɔkyerɛ n'adwen ɛfa ɔhaw a ɛkɔ so ɛwɔ akyɛmakorɔ so. Aberanteɛ mmoa kɔ abɛde ba ɔman kɔ so dwumadie so wɔ Capital TV so. Yɛagya. Yɛfrɛ wo sɛn?
Yɛfrɛ me David Akufu.
Aberanteɛ Akufu, wo haw ne sɛn? Me haw ne sɛ, haw bebree ha me. Deɛ ɛkɔ so ne sɛ. Yɛ eyi, Sɛ obi yare na sɛ yɛpɛ kaa de no akɔ hospital hɔ a, yɛ kwan no ɛnyɛ. Ɛso atutu, nsuo nko ara na ɛgu so. Asɛmframa no mmoa, asɛmframa no a ɔwɔ Newtown no ɔmmoa yɛn. Ɛɛ, yɛbɔ bo koraa hyehye koraa a, ɔnyɛ ma yɛn. Ɛna ɛɛ, yɛ kwan baako so asɛ yɛ a ɛfa kɔ hospital, ɛno nso ɔntwa ma yɛn. Aha nso rainway kwan nso, ɛno nso akyɛn, asɛe. Ɛna ɛɛ, baabi a rainway kwan no nso a bɔɔla, wɔto bɔɔla gu hɔ no nso, ɛno nso nyɛ dɛn, ɛno nso nyɛ, ɛmmoa yɛn, ɛma yɛ yareɛ bebree. Ama sɛ nsuo no ɛnnya kwan nyɛ dɛn, ɛntene nyɛ dɛn, ɛnkɔ. Ayɛ saa na ɛda bi nsuo no ɛyiri fa wɔn a wɔbɛn nsuo no nyinaa. Ɛyɛ saa na ɛma yɛ problem. Yɛnhwɛ mo saa dwumadie yi moatu ho anammɔn? Mo ne mpaninfoɔ atwetwe nkɔmmɔ? Deɛn na afiri mu aba? Hwee mfiri mu mmaeɛ.
Asɛm mmaa no nim pɔtee pa ara sɛ wɔto bɔɔl agu ha. So aha nyɛ beaeɛ a yɛto bɔɔl yɛ dɛn? Ɛgu ha. Aha ɛbɛn nsuo ho. Aha yɛnto bɔɔl ngu ha. Ɛbɛn dɛn nsuo ho? Ɛbɛn akyekye nsuo ho. nti sɛ mo akwanya sɛ ka bi kyerɛ mpanimfoɔ ada asɛm no aba na me akwanya meka kyerɛ sɛ mesrɛ mpanimfoɔ sɛ ɔmo ɔmo adwen mmoa na anka baabi a ha bɔɔla wei anka ɔmo nyi mfi ha na anka nsuo no nyɛ kwan ne dɛ ɛntene nkɔ na sɛ yɛntumi nyɛ dɛ yɛnyɛ adwuma wɔ ha na ɔmo mɛtwa kwan ne dɛ ɛma yɛn na me so mesrɛ koko mpanimfoɔ transfer ne adwuma pa sɛ ɔmo nka ɔmo adwen mmom ne mfi ɔmo nyɛ kwan no na ɛka ntumi nyɛ dɛ ntumi mfa ha

Yɛabepue mu wɔ ha a yɛne ɔmanfoɔ adwadifoɔ retwetwe nkɔmmɔ ahwɛ wɔn haw a ɛreha wɔn wɔ akorɔ so dwa kɛseɛ mu. Ɛɛ sɛ wobɛhwɛ a eh, bankye, kontommire, ɛɛ eh, yɛtontɔn nneɛma bebree wɔ ha a yɛne adwadifoɔ ma bɛtwetwe nkɔmmɔ. Baabi a bɛkɔ biara no obiara wɔ haw kakrakra a wɔne yɛ kyɛ. Enti yɛba ha nso abɛhwɛ ebia na wɔn wɔ haw bi a wɔn ne yɛ bɛkyɛ saa wɔ ha no. Dwumadie no yɛ ɔman nkɔsoɔ a yɛyi no wɔ Capital TV so. Me a medi ho kyia me, me din de Kwasi Azor. Mabɛpue mu wɔ akorɔ so ɛyɛ edwa kɛseɛ mu. Yɛne ɔmanfoɔ a bɛtwetwe nkɔmɔ wɔ atem akorɔ so. Me nsa aka ɛɛ edwadi ɛɛ edwadie no ɛma sɛ ɔmo a ɔmo wɔ dwa mu nyinaa no ɔmo ɔmo hemaa no ne kyeame a yɛbɔ ne mmara ne sɛ maame Akua beef a mene no bɛtwetwe nkɔmɔ. Ɔse beef no ɔtɔn nti no yɛde beef no abɔ ne din no ho a Akua beef. Maame ma wakɔ abade ba wɔ ɔman ka ɔman nkɔsoɔ dwumadie so. Yaa me deɛ o.
Yɛnhwɛ maame ɔhaw bɛn na mokɔ mu wɔ ha? Watɔn adeɛ wɔ mfirihyia sɛn? Metɔn adeɛ akyɛ. Bɛyɛ sɛ mfitiaseɛ bɛyɛ sɛ aduonu nie na dwam ha nom a yɛwɔ yi yɛyɛ mmaa a yɛwɔ dwam yɛ dwam ha deɛ yɛnyɛ koraa nsuo tɔ a yɛnyɛ baabi ɛntena ase ɛnto adeɛ yɛfotofoɔ ɛne ɔmo tɔn nam ɔmo firi baabi ma so ɛna ɔmo ba na ɔmo ne yɛbɛdi dwa ebinom nso firi baabi de bɔɔdeɛ ne ade de ba yɛba a nsuo tɔ a me ba yɛnyɛ baabi koraa ne yɛde yɛn nan atia edwam ha nyinaa yɛatɛkyɛ yɛ yɛapata ɛnyɛ Yɛnya tiafi nso so a, yɛnya bi. Baabi a dwonsɔn so a, ɛyɛ baako pɛ. Ebi koraa nni ha. Ɛnyɛ. Wobɛkɔ mu koraa, emu kakraakan. Edwam hanom no, yenni esiane sɛ wɔnni baabi a yegya yɛn anan nti. Baabiara na wɔagyaw wɔn anan agu. Baabiara a wɔagyaw wɔn anan agu. Edu dwadan so na yedi dwa wie a, ɛyɛ sɛ adeɛ kye a, Kankatfoɔ no bɛpra. Wɔmpra. Na nwura, nwura ne ade nyinaa wɔ dwa yi mu. Sɛ nsuo tɔ a, yɛn ɛbɛda hu de, yennya hwee koraa, na edwa da koraa mpo, Wɔanya ahwenneɛ, anya baabi, ne adi ɛnne atia. Hwɛ, saa mo haw nyinaa no, mode ato mpanimfoɔ anim, na mode to wɔn anim no, ɛdeɛn asɛm na moka kyerɛ? Yɛde ato mpanimfoɔ anim. Yɛn sei, mmaa no a yɛne wɔn di dwa no, ɛduru dwa da a, yɛtumi gye sɛ dwa da biara yɛgye wɔn fifty pesewas anaa five thousand, yɛsom thirty na wɔgye no. Ɛnneɛ yɛ dwammaa so biara, ɔba yi, konkofoɔ, ɔhemaa no, ɛyɛ mmara a yɛtwa toɔ sɛ woba dwam a, yɛtumi gyegye toɔ sɛdeɛ putudwuma bi anaa biribi ha yɛn. na sɛ aban ma yɛ man a yɛtumi abɛ agyina yɛanamɔ so ne ayɛ yɛtumi akɔhu councilfoɔ pɛ sɛ yɛn yɛka sɛ yɛgya na mmaa no ɛte awia mu ne nsuo mu no ahomete yɛpɛ sɛ yɛka sɛ yɛbɔ yɛde aka sɛ yɛ sika ɛne ahoɔden na ɔmo mɛgyina ma yɛn na ɔmo ma kwan ne yɛ mo apata koraa mpo ɔmo ma yɛ kwan. Ɛhɛnfoɔ na ɛma mo kwan. Council ɔdaa council fo ɔmo ma yɛ kwan. Ti uh, council fo na ɔmo baa ɔmo ti mu tekiti ɛsɛn. fifty percent. yɛn hwɛ ɛɛ uh, apart from sɛ sɛ bimpɛri asan mo baabi light ni ha no ɛɛ uh, yɛn mbra wiifoɔ ɛde ha da ne egya nan bi a. nipa atwa an ɔmo yɛ bi kura wɔ ha ɔmo num bi adeɛ no wii na ɔmo num bi wɔ dwa yi mu. Ɛno nso mode ho asɛm akɔda apolisifoɔ ne ɔmanfoɔ? Daabi.
Adɛn? Sɛ no wɔn yɛ no anadwo nti nyɛ sɛ num kan sɛ anɔpa sɛ na wɔn yɛ wɔn deɛ anadwo ɛna wɔn yɛ. Akorɔmfoɔ ha mo ha. Akorɔmfoɔ ayi sɛ wode nneɛma gu a yɛnkanka dwa da mpo ɛdeɛ bi yɛnya baabi ntina na mmaa nso nya baabi nfa wɔn nneɛma papa a wɔtɔn no ɛnsi yie ne ti baabi a yɛtɔn adeɛ no wobɛhu ara ne sɛ Obi abɛma obi nam so na ɔde kɔ, wobɛti ara ne sɛ obi, mmaa nkaeka mmaa mpo, mmarima no, mmaa no akoto no a, ɛkwan nni, yɛn a yɛn ho kyerɛ nni nti, baabi a mmaa no bɛkoto no, wobɛhu ara ne sɛ obi de ne nsa awura obi n'abɔsoɔm na ɔde ne resen. Maame ma akwanya sɛ ka biribi kyerɛ mpanimfoɔ, Ghana mpanimfoɔ, Beremu Central Municipal Assembly mpanimfoɔ, kurom ha mpanimfoɔ, Ɛfa mo adwade bia a atete apansa mu yade asem no aba. Ah me kyerɛ sɛ me srɛ wɔn sɛ yɛde koto srɛ de ma wɔn sɛ yɛyɛ mmaa ma a yɛdi dwa yi yɛsrɛ wɔn sɛ wɔmmɛboa yɛn na yɛdwadie no yɛ yɛnya baabi ntena na yɛ dwa yi so wɔn nyɛ ne yie ma yɛn na wɔn fa gate yi nto ano na wɔn ma yɛ light wɔm na biribi ni na sɛ yɛn nso yɛtumi anya hoɔden ne yɛdi dwa ne yɛde ahwɛ yɛn mma daakye ne yɛn mma ne yɛ daakye. Maame Akua Beef mɛda ase bebree sɛ wɔnya ɛkwan nya na wɔne yɛtwetwe nkɔ. Me so meda ase me ba. Saa berɛ yi deɛ yɛgu so ara wɔ akorɔ so adwa kɛseɛ mu a yɛgu so ne adwadifoɔ mmaa retwetwe nkɔmmɔ kakraka ne ahwɛ wobɛhwɛ wobɛpɛ mu aha obiara wɔ haw kakra anaasɛ obiara wɔ adeɛ bi a ɛha no a ɔpɛ sɛ ɔne yɛkyɛ maame ɛɛ mɛmo akwanya ɛɛ yɛfrɛ wo sɛn? Mepakyɛw me din de Felicia Kwesi. Edin a yɛde frɛ me nso wɔ ha ne Akua Ɔwonta. Maame Ɔwonta, Eh, ɔhaw bɛn na mokɔ mu wɔ dwa kɛseɛ mu ha? Mepaakyɛw aha yɛn ho kyere yɛn paa yie. Nea nti a yɛn ho kyere yie ne sɛ, sɛ edu da a nsuo bɛtɔ no, sɛ woba ha na ɛyɛ awerɛhow papa me ba. Asase no mu yɛ toro nti wotia hɔ a, wotumi wɔ bere koraa ɔpanyin mu na wahwe hɔ. Wobɛhunu obi ne nam a ɔkɔtɔe, ne dwa a ɔkɔdii na atua pansam wɔ dwa yi mu. Obi wɔ hɔ koraa a, na ne ngo no apae na ahwie agu. Enti yɛn ho kyeree yɛn wɔ dwa yi mu. Afei dwa no apata bi a na yɛhyɛ aseɛ gya no, apata no abu. Enti sɛ awia rebɔ a, yɛnya baabi mpo ne yɛatena. Ne yɛn ho kyere yɛn, yɛn ho hiahia yɛn wɔ dwa yi mu paa. Afei nea ɛtɔ so bio, esiane apata no a abu no nti, sɛ nsuo tɔ a, yɛnya baabi papa bi ntena wɔ dwa yi mu. Sɛ ɛduru dwa da nso ne yɛdi dwa no wie a, gye sɛ yɛn mmaa no ara na yɛbɛba abɛpra dwam ha. Tankasefoɔ ne mmɛpra wɔ ha. Dwa da bi wɔ hɔ koraa wobɛba na nwura no bi gu ha. Yɛn mmaa no ara na yɛbɛtwe pra yɛ apra dwam ha nyinaa na wɔasen abɛgye yɛn tekiti. Nti ɛduru baabi koraa yɛne tekitifoɔ no ko wɔ ho. Ɛsiane sɛ yɛapra dwa yi mu awie a na yɛn ankasa abɛsan ate yɛn tekiti a, ne yɛne wɔn repere so wɔ ha. Hwɛ ɛɛ mo akorɔmfoɔ ha mo wɔ ha mo ate ɛho nsa anaasɛ den anamɔ na mo atu afa. Mepaakyɛ akorɔmfoɔ ha yɛn wɔ ha yɛdwi dwa daa bɛhu no bɛtea ne yɛ yakye no yakye no bɛhu no wɔn adwane yɛsɛ obi abɛwie obi ɛnam obi abɛwie obi ne sika nti ɛn deɛ tumi kɔ so wɔ ha ɛfɛ yɛn dwa no a yɛwɔ no yɛn ni dan a yɛpaake yɛn nneɛma gum nti ɛdwi dwa daa yɛbɛsua nneɛma no de akɔ dahunu yɛsua kɔ yɛsua ba Ne nyinaa yɛ twetwe yɛn bo, wobewie na wɔabrɛ wo baa, w'ahoɔden yɛ ahe? Nti ɛno nso yehia mmoa. Sɛ nka wɔbɛyɛ dan no bi wɔ ha a, wokɔ kuro kɛseɛ mu, ebi wɔ hɔ, obiara kita ne safoa, ɔde nnuruma agu mu na wato mu na ayɛ fɛfɛɛfɛ. Aha yenni bi saa, nti yɛn ho kyere yɛn yiye. Yɛma wo akwannya sɛ ka biribi kyerɛ mpanimfoɔ ɛfa mo dwa yi a n'ahosuo no nyɛ papa no a. Maame, ɛdeɛn asɛm na wobɛka?

Aban twa n'ani, mpaninfoɔ nyɛ wɔn afa mu deɛ biara mɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ dwa amu ha nom sei no ɛbɛtumi akɔ nkan. Yio, yɛgu so ara ne awofoɔ bi a wɔdi dwa wɔ akorɔ so dwa kɛseɛ mu atwetwe nkɔmmɔ ahwɛ wɔn haw kakra haw. Maame, mo akwaaba de ba wɔn mankɔ so dwumadie wɔ Capital TV so. Yoo.
Maame, na wo din de sɛn? Owusu, Akua Owusua. Maame Akua Owusua, ɔhaw bɛn na ɛha mo wɔ dwa mu a, na woadi dwa mfirihyia sɛn? Madi dwa bɛyɛ sɛ mfirihyia. Aduru no, mensua. Na ɛbɛɛ fɛs no mehuu sɛ me maame nom no yɛdi dwa no na edwa yɛ sei na ɛteɛ. Seesei edwa yi asɛe koraa, asɛe. Seesei edwa koro so dwa yi ɛmma ɛnyɛ hwee. Yɛbɛgum ara ne sɛ yɛabɛgum ne asɔre kɔ. Sɛbea a yedi edwa wie mpo a, tekitifoɔ, yɛ, yɛ, yɛgye yɛn sika, yɛntua, kyiniiɛ a egu ha nyinaa, yɛhan, ɛna yɛtena ase. Ɛnnɛ nansa, nn nnoɔma a matwe akɔ fie mpo na abɔ me yadeɛ. Enti no, yɛsrɛ mo, yɛsrɛ mo anidie mu ara, monhu yɛn mmɔbɔ, na edwa no, mommɛyɛ no yie mma yɛn na obiara nnya ne deɛ na ɔmfa safoa ɛ, ɛ, ɛ, nto ne deɛ mu. Ɔmfa safoa nto ne deɛ mu, na obiara de nnoɔma gu mu a, na wato n'adeɛ mu na ɔde rekɔ. Na gate nso hwɛ deɛ gate ayɛ na ha nso no kuro no gye nyan ɛmfata wogya wo ho sɛsi a yɛde wo paa no no nti medeɛ kakra mɛsrɛ maka no sɛ mohu ɛmɔbɔ na mɛyɛ dwa no ma yɛn sɛsɛ hwɛ hwɛ dwa yi ne nyinaa yɛse yɛade aba so hwɛ hwɛ hwɛ deɛ yɛtetim nti ɛno ara na mesrɛ mo sɛ mommɛboa yɛn kakra na mo baabi a mogya mo nan na modwo deɛ gye yɛn nan adwo so adwensɔ paa deɛ ɛnyɛ baabi nyɛ Baabi a koraa no akɔdwo nsɔ, baabi a no akɔdwo nsɔ, ne ti afi ne ase ade bɛkye ne dwom na ebi da bi a bɛbɛ dwom bi a me ti bi. Ebi a bɛbɛ dwom bi a me ti bi. Ɛntɛ no mo hwɛ ma yɛn kakra ne yɛ mɔbɔ. Yɛ mɔbɔ paa. Yɛ mɔbɔ. Maame yɛbɛda ase, yɛbɛda ase bebree, yɛbɛda ase. Abusua, wogu so rehwɛ ɔman nkɔsoɔ dwumadie wɔ Capital TV so. Ɛnnɛ yi, ɔmanfoɔ a ɛwɔ Akyem Akorɔ so dwa kɛseɛ mu, yɛn maame mmom di dwa. Wɔtɔn nneɛma wɔ ha ma amanfoɔ ba bɛtɔ kɔ fie kɔ noa di de wɔn nsa borɔwa firi soro sresere ɛna saa bɛ deɛ. Beaeɛ a yɛtɔn ɛyɛ nneɛma, nnuane, wobɛhwɛ baabi abankye gu, baabi aboɔdeɛ gu a atoto pansam. Wɔkyerɛ mu a, Akyem ɔdan ɛyɛ Beremu Central Municipal Assembly ne ba bɛgye ticket wɔ ha. 50 pesos a obiara a odi dwa wɔ ha biara. Nanso amaamefo yi ara na ɛfa praeɛ ɛsan prapra hanom a akɔyɛ asɛm a ɛyɛ ya bebree. Ɛnti na mesrɛ bɛbisa sɛ saa fɔ no a ɛgye wɔn sika anaasɛ wɔn bɛgye sika no, sika no wɔn de fa he? Na mpo no sɛ wɔn gye sika no koraa mpo wie a dɛn mfasodeɛ na ɛba sika no so bɛhwɛ dwa mu a? Wɔsoa wɔn nneɛma de kɔ fie, na wɔba bedi dwa, wɔsan soa de aba. Ne nyinaa yɛ ɔhaw a ɛha adwadifoɔ ma wɔde ato dwa. Ɛberɛ aso sɛ ɛwɔ sɛ obiara yɛ n'afa mu deɛ, na Ghana tumi to mpɔn. Enti sɛ wogyaa wo deɛ na mɛtumi gyaa me deɛ, ɛbɛyɛ dɛn na ɔman Ghana atumi afa ntoma pa afira? Ɛno nti na yɛde ɔman nkɔso dwumadi aba sɛ ɛbɛboa ma akwanya biara ma wo sɛ wo nsɛm bi a wowɔ biara wobɛtumi aka na yɛn nso yɛatumi ahu nsɛm no. na aba mmɔnten na mpanyinfoɔ a wɔsɛ fata sɛ yɛde saa nsɛm no pem wɔn no wɔn anya nsɛm no ho pomasiberɛ na ama biribiara nso atumi akɔ so kamakama yɛbɛpie mu wɔ akyema korɔ so a yɛgu so ara ne ɔmanfoɔ twetwe nkɔmmɔ ɛfa wɔn haw ho abusuafoɔ yɛgu so ne ɔmanfoɔ twetwe nkɔ adwadifoɔ mmaa ne yɛbɛpie mu wɔ ha ɛno twetwe nkɔmmɔ ne ɛnya ababaawa bi a ɔno ɔbɛdi dwa eh, sɛ ɔkɔbɔ ampesi eh, ɛno fo wa ɛbɛ sɛ ne twetwe nkɔmmɔ kakra ɛfa ɔno nso eh, ɔba a ɛyɛ atema korɔ so adwa kɛseɛ mu anaasɛ adwa mu ha Nea wahu, ɔno yɛ nkyɛ na amanfoɔ nso nti bi. Maame, ɛyɛ mo akɔ abade ba wɔ ɔman nkɔ soɔ dwumadie wɔ Capital TV. Yoo mpakyɛ efrɛ me fowa mekasa firi akrɔso na akrɔso dwa no ɛnyɛ bɔla ayɛ mu ma yɛ container koraa yɛde esi dwa no mu toilet ayɛ mu ma oh mekyerɛ mu sɛ baabi a yɛbɛkɔ yɛ toilet nyinaa deɛ yɛ ni bi akrɔso deɛ yɛ ni baabi a yɛbɛgya yɛ nan wɔ ebi wɔ hɔ a wokɔ obi afikyire a Na obi agya ne nan polythene bag na wakyekyere, obi bɛka sɛ ɛyɛ sika nso na ɛyɛ toilet na ɔde agu obi afikyiri, ɛnyɛ ɛmmoa yɛn koraa, yɛn he no aboa yɛn aa, nso ɛsɛ aban nso bɛboa yɛn. Maame Fowua mɛda ase ɛɛ wokyerɛ mu a kyerɛ sɛ wohu rɔba tuntum yɛakyekyere da hɔ na wofeel sɛ ɛɛ yɛnyaa Anaa sɛ yɛne nkwadaa nkwadaa bi anya a, woanhwɛ a na woakɔfa adeɛ bi a sɛbe na apia agu wo ho. Mpanimfoɔ, asɛm no yɛ serɛ nso ɛyɛ awerɛho bebree. Woba Tema Cross wɔ abɛ bi a, sɛbe mmaabun anaasɛ mpanimfoɔ gya wɔn nan. Ebi nni ha. Ghana, yɛrekɔ ne sɛn? Yɛgu so ara na yɛn mu ne ɔmanfoɔ retwetwe nkɔmmɔ. Yɛgu so ara na yɛn mu ne ɔmanfoɔ retwetwe nkɔmmɔ. Aha yɛ Tema Cross o. Ɛbere mu Central Municipal Assembly a egu so ɛbɔ nkɔmɔ. Yɛkɔ so ara ne amanfoɔ bɔ nkɔmɔ. Ɛnna yi yɛdi afahyɛ kɛseɛ wɔ ha. Nana a ɔte adwa mu hɔ ɛyɛ ɛ Nana Kwabena Fori ɛbɛbɔ dwa. Wadi mfirihyia du ɛwɔ akonnwa kɛseɛ so. Ɔbɔ dwa dataa. Yɛde ani kotwa wisia ba kɔhwɛ bi. Na afei nso no ɔhaw no yɛkɔ so ara ne ɔmanfoɔ hwetwe nkɔmɔ afa wɔn haw ho. Ka me ho na yɛnwura kurom ne yɛne ɔmanfoɔ nni nkɔmmɔ. Dwumadie no yɛ ɔman nkɔsoɔ dwumadie wɔ Capital TV so. Abusuafoɔ, sɛdeɛ yɛde tuu dwa no di kan no, yɛgu so ara wɔ akyem akorɔ so, na yɛbɛpue borɔno bi a yɛfrɛ no sɛ Akorɔ So Nkwantanan. Aha na yɛne mpanimfoɔ bi abɔ mpo ne mpo a ɛbɛsɛ yɛne wɔn twetwe nkɔmmɔ kakra afa wɔn haw a ɛha wɔn wɔ akyem akorɔ so ha. Sɛ wobɛpue mu a, ɛnnɛ yi wɔredi afahyɛ kɛseɛ paa wɔ ha. Ɛnam so ma wokɔ akyem akorɔ so kurom a, ɔmanfoɔ dodoɔ no ara na ɛwɔ mmɔnten so a ɛda wɔhwɛ anim hɔ. sɛ wɔn he bepue mmɔnten so na wɔabepue mu wɔ adwabɔ ase na wɔda no disɛm kakra bɛto dwa. Na ansa na no, ɔman nkɔsoɔ dwumadie, yɛabepue mu atem akorɔ so a yɛwɔ akorɔ so ne ntworo ne ntwaraa so a nkwantanan ha ne ɛgyina yɛpɛ sɛ yɛne ɔmanfoɔ bi twetwe nkɔmmɔ. Metwe abɛn Nana ne Nana atwetwe nkɔmmɔ kakra. Nana, wei deɛ ne din mu a ɛma wakɔ aba na afei nso wode wo din ankasa ato dwa. Yeah, me deɛ. Me ankasa me din de Nana Amponsah Adu Kogyan the second, ɛyɛ Akorɔsoni Fahe ɔtɔ so mmienu. Nana, wei deɛ mo akɔ aba de ba dwumadie so bi. Yeah, me deɛ.
Nana, yɛnhwɛ, ɔhaw bɛn paa na mokɔ mu wɔ Akorɔso hanom sɛ? Yɛwɔ ɔhaw deɛ, yɛwɔ ɔhaw pii wɔ kurom hanom. Yɛwɔ ɔhaw biribi te sɛ sɛbe, sɛbe, sɛbe tafrakyɛ, private toilet, ɛnyɛ, yɛnni bi koraa wɔ ha. Yɛnni bi koraa wɔ hanom ma sɛ bɛyɛ dwadifoɔ, wɔne yɛn bɛdi dwa. Ha nso yɛ market centre, nkurɔfoɔ pii tumi ba hanom bɛdi dwa. Yɛwɔ dwa no wɔ Benada ne ne Fida. Sɛbe wobɛhu koraa no a, ahɔhoɔ no bi, wɔne yɛn tɔn nam a ɛfiri mmeammea ba, wɔne yɛn tɔn bankye a ɛfiri mmeammea ba no, na wobɛhu koraa na obi sɛbe wasɛe ne ho wɔ mantam. Ɔkɔ kɔbɔ po mu sɛ ɔpɛ baabi. ayɛ ne ho yie na onipa koro bi a na yɛato pon no mu a na ɛsɛ ne ho ɛsɛ nti saa de no yɛ adeɛ a ɛha yɛn ɛna bio yɛdwa no ankasa no a ɛdi wɔ ha no ɛnyɛ korakorakorakorakorakora a sika nso ɛfiri mu ba no ɛnyɛ sika ketewa nti ɛyɛ amane a ayɛadeɛ a ɛha yɛn ebia yɛ street nyinaa nsutɔ a Nsu tɔ a yɛnyɛ baabi koraa mfiri tiri mfa sɛ nsu bɛtɔ mmɔfra a ɛkɔ sukuu koraa no nsu nso ayɛ ɛda hɔ nom sɛdeɛ bɛ manim yɛnim ha nom yi no ɛna mu straight ɛma mmɔfra no bi koraa ɛtumi fɔre nsa a ɛde problem ne ɔhaw ɛde ma yɛn. Nana yɛnhwɛ apart from sɛ mo mo dwadibea ne baabi a mogya mo nan ne mo street yɛnhwɛ nwomasua ho nsɛm ɛte sɛn wɔ akorɔ so? Ɛnyɛ korakorakorakorakorakorakorakoraa. Akorɔ so nansan wɔne a ɛyɛ ɛyɛ wɔn kɔɔ ɛyɛ last exam yi ɛfaa na eferii nti nipa pii koraa yɛ wɔn adwene sɛ wɔn yi wɔn mma afiri saa secondary school ɛwɔ ha nom no mu. Adwene a yɛn te aseɛ nti sɛ aban bɛyɛ mmoa ne sɛ ahokade a ɛsɛ mmɔfra no nya na wɔde sua ade no ɛna yɛnya na bi a ɛnam saa saa nsusuanso no ɛreba aban wɔn mɛboa yɛn. Ɛɛ, wɔn wɔ sukuu baako bi wɔ hɔ a ɛno na ɛtete mmɔfra daa na wɔn awura saa secondary school no. Wokɔhwɛ adan ɛdan a wɔn wɔ mu a, owura ɛnim gu ase koraa ɛnyɛ korakora koraa koraa.
Nana wei deɛ ne korakora mu no yɛma wɔ akwanya sɛ kabi kyerɛ ah, mpanimfoɔ anaasɛ kabi kyerɛ ɔman Ghana mu mpanimfoɔ ɛfa eh, ɔhaw a mokɔ mu ɛwɔ akyɛm akorɔ so a nana asɛm bɛn na bɛka? Wɔ asɛm a mɛka ne sɛ Mpanyimfo a ɛhwɛ ɔban yi so no, wɔdan wɔn ani mmɛhwɛ akyem akoro so, na yɛaka akyi. Yɛn nso yɛka ho bi. Enti sɛ keeki no yɛkyɛ no kakrakra koraa a, ɛsɛ sɛ yɛn nso yenya bi, ɛsɛ sɛ ɛso yɛn so.
Nana wei deɛ mɛda ase sɛ wonya berɛ na ne yɛtwetwe nkɔmmɔ. Yɛgu so ara ne ɔmanfoɔ redi nkɔmmɔ ɛfa ɔman nkɔsoɔ dwumadie so, adwumadie a yɛde aba na ɔmanfoɔ ɛka wɔn adwenkyerɛ na afei nso nneɛma ɛha wɔn na yɛgu so ɛtwetwe nkɔmmɔ no. Yɛbɛpie mu atem akorɔ so. Ɛɛ ɔfa, wei deɛ mɛmo akɔ aba de ba ɔman nkɔsoɔ dwumadie so wɔ Capital TV. Yɛ nua. Ɔfa yɛ nwɛ ɛ odin ne sɛn. Pakyɛw me de yaw apɛni akorɔ so nifa he abusua pɛni. Ɔpɛni ɔhaw bɛn na mo kɔ mu ɛwɔ ha. Yoo nea mahu sɛ ɛyɛ akorɔ so kuro no ayɛ wɔ mu no yɛ nni adwuma wɔ kuro mu nti youth no nnya adwuma nyɛ ɛnso yɛhwɛ mu a ɛkɛ efi suaduro ɛkɔ dan no kɛ ne kuro a ɛso nanso wohyɛ sɛ nea nkuro bi ɛnyɛ nya adwuma adwuma a ɛboaboa kuro no kuro no yɛnya mmeranteɛ nenam Mmeranteɛ no nnya adwuma nyɛ. Mmeranteɛ no sɛ betafoɔ kyɛ eh, adwuma sɛ adɔnko a yɛnhyɛ deɛ nya afe sukuu nso anana kan no ɛnokorɛ wokɔ nkurɔfo kuro so a sɛdeɛ sukuu no ɛtu mpɔn no yɛ sukuu no hu no saa nti ɛsrɛ aban sɛ sɛdeɛ ɔha ɔbɛboa ma nkurɔfo kuro ɛtu mpɔn no saa na akorɔ so so yɛhia ma kuro so ɛtu pɔn titiri vi light asɛm pɔ deɛ wɔ problem kuro ma ɛnam sɛ yɛnyɛ adwuma bi a ɛyɛ tumi a company anaa factory bi wɔ ano nti

wokɔ a nansa ebu yɛn ɛsɛ kɔm tum bɛyɛ ɛde ma yɛn ɛma ne nyɛ baabi kura ntɔn adeɛ wɔ kurom ha nti tɛn biara nso maka de no nɔmɔ junction wɔ kwan mu so wosɛ kwan no asi ɛtumi de ma sɛbe akwanhyia na nneɛma bebree ɛde ba kuro yi mu nti yɛsrɛ sɛ edwa no soro mpo ɛnyɛ dwa no asɛe nso tete no a yɛ no yɛsusua ne ɛhu yi no na area ha kae no na ɛyɛ market area ɛso ɛka nea abɛbɛ abɛhu nyinaa na nɛ deɛ ɛntu mpɔn ɛne deɛ wɔkyerɛ mu a wɔdwadi a wɔdi no anaasɛ baabiara a wɔdi dwa no ntu mpɔn ɛgu so a gyina akyemakorɔ so nkwantanan dwumadie no ɛyɛ ɔman nkɔsoɔ dwumadie a ɛyɛ yi no capital tv so medin ɛde kwasi azɔ me na mebɔ dwumadie na sɛ medi ho kyea me a ɛde mepɛ mu akyemakorɔ so aha nom se yɛhwɛ ɔmanfoɔ adwenkyerɛ kakra ɔmo haw ɛha wɔ mo na wɔ mo fiefie mu ntwɛ wuro mu ne ɔntwɛ ara so Ana egu so a yɛdi ho nkɔmɔ. Yɛgu so ara ne ɔmanfoɔ twe nkɔmɔ fa yɛn mo akwanya sɛ ka bibi kyerɛ Ghana mpanifoɔ ɛfa mo haw sɛbe baabi a mo bɛgya mo nan. Me tee kura mpo ne yɛse sɛbe sɛbe mpere duasa sɛ wo nam na sɛ wo hu sɛ yɛatetere rɔba bag tuntum da across obi dan akyi na wo feel sɛ ebi a woanya sika butuo bi anaa sɛ woanya sika mpoo bi a wo kɔ obi amu a na ahwɛ a na apete agu ho na w'ani afira. Ɔfa yɛn mo akwanya a de asɛm na bɛka akyerɛ mpanifoɔ ɛfa mo haw yi.
Yoo ne yɛsrɛ mpanifoɔ sɛ sɛsi a sɛ yɛhwɛ mu a. Nea ɛkɔ nkurokuro so no a wɔboa no kurom ha deɛ yɛnyɛ bi nanso ɛka akyi nti yɛsrɛ aban na mpanimfoɔ anaa panin biara a ɔwɔ mmoa sɛ wɔmmra a ɛmɛboa akorɔ so na akorɔ so so ɛntu mpɔn na yɛka Ghana ho. Wɔma ɔpanin yɛda ase. Ɛɛ wɔkyerɛ mu a akorɔ so ka ɔman Ghana ho ɛhyɛ bere mu Central Municipal Assembly ase a saa bere abatoɔ mpɛsoa no yɛasɛne manso akorɔ so aba so wɔ abatoɔ mpɛsoa so na saa bere akorɔ so wɔ a, wɔn hia mpuntudwuma, wɔn hia nkankɔ, akorɔ so akakyiri. Ɛto bere sɛ ɔsɛ me ne wo mmienu yɛyɛ afa mu deɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akorɔ so bɛtumi atu mpɔn. Sɛ wo gyaa wo deɛ a woyɛ a, na me nso me gyae a akorɔ so ntu mpɔn biom. Nti obiara nsɔre waka sɛ ɔman Ghanani, sɛ ɔman ba pa, na wɔn mmɔ adwuma mmoa. Na sɛbe mmabun bɛgya wɔn nan si mmɔnten so basabasa a, na adwadifoɔ mmaa nso sɛbe afi amene wɔn na ɛde yadeɛ bɛba deɛ, Ɛɛ yɛn Nick yɛ pɛ gu nti obiaa nyɛ nafa mu deɛ sɛ obetumi aboa na ɔman Ghana betumi akɔ so anaasɛ akorɔ so bɛfa ne ntoma pa afira egu so ne mpaninfoɔ bi anaasɛ mmaabun no bi nso twetwe nkɔmɔ kakra ɛfa wɔn haw kakra a ɛkɔ so wɔ akorɔ so a Abusua yɛgu so ara ɛne ɔmanfoɔ twetwe nkɔmɔ kakra ɛfa wɔn haw a ɛha wɔn ɛwɔ akyem akorɔ so Abranteɛ me wɔn akwaaba na yɛfrɛ wo sɛn? Pakyɛw me de Kwasi Aboagye. Yoo abranteɛ Kwasi Aboagye wo haw paa ne sɛn? Oo me haw a ɛwɔ akorɔ so ne sɛ kuro yi ɛyɛ mpaninfoɔ kuro tete kuro a kuro yi sɛ ɛbɛdaa ha deɛ akyem daa. Na nneɛma bi bebree a yɛnya ɛkɔ man so asane na akɔ so de aka mu sɛbi eh, yɛ nana kora ofiri mu a eh, nana fira wia na ɔgye lati mae na nti na ntesi ne mu sɛbi afra wia na gye sukuu baae a sukuu yi nneɛma bi kɔ so a yɛn akɔsofo nkora mma deɛ ebi koraa na okɔ koraa deɛ pamo yɛn mmɛka ti yɛn nua maa no yɛn maame ti kontomire na hwɛ yɛ ɔfa bi mu kɔ sukuu a wɔn kɔ koraa na yɛ pamo wɔn. sɛ ɔmo se nso yɛ ha sika ɛne agye na yɛkɔhwɛ ɔdaa nti yɛ sab man sɛ kuro yi deɛ adu no adu mpɛmpɛn so a kuro yɛ pagya sukuu yɛ adu mpɛmpɛn so a pagya na yɛ so yɛ so yɛ nuanom mmaa no mo ne yɛ ɔfa asefoɔ no so nyɛ gyinabea bi sɛ sɛ gyɔ gyɔ ɔmampanin a ɔte so yɛ ha na kɔɔ sukuu ama otumi nyaa saa position no nti yɛ star ban sɛ kuro yi ɔntwe ne bɛhwɛ kuro yi na kuro yi ɛnfa ne ntoma pa ɛnfira na yɛ deɛ deɛ paa ne sɛ kuro yi nso bɛtumi apa ne ne mmeranteɛ wɔ ha yɛ brɛ sɛbi ɛnɛ adwuma yɛ ni adwuma yɛ ti ama yɛ yiri mu koraa po bebree gyagya yɛ wotumi hwɛ ɔbɛ sukuu wonni adwuma woyɛ ɛti yɛ star ama ɔmampanin sɛ ɔntwe ne bɛhwɛ korɔ so. Na ɔmo ɔmo ɛnyɛ dwa no so edwa no sika a ɔdanfoɔ ɛgye firi akɔ no nye nye sika ketewa yɛsrɛ bebree sɛ mo bɛ boa yɛn ɔmanpanin bɛ ma mo bɛ tuma ni ahwɛ kuro yi yɛsi ti naa sɛn bɔne wei sɛ ɔkɔ ha na sɛ ɔmo ne ɔkɔ baabi a ɔbɛhu sɛ ɛnyɛ ɛso yɛ ahotɔ aba wɔ ha yɛ wɔn mpi yɛ wɔn mini mpanimfoɔ bebree wɔn ahwɛ kuro yi ɛso yɛn hu deɛ ɛkɔ so nti yɛsrɛ bebree sɛ asem yɛ kan ne yi ɔmanpanin dɔm ama ɔmo ɔntwerɛ ne nhwɛ akorɔ so yɛ yɛ ɛdeɛ ɛso yɛ ka kuro yɛ ka ɔman yɛ tɔ aba. Ɔpanin, Maame mbisa wo, yɛ se eh, sɛ me pɛ duasa a, amanfoɔ agya wɔn nan wɔ mfikyire mfikyire nom ne ade ade, eh, ɛyɛ nokorɛ? Ɛyɛ nokorɛ paa, mɛtumi de akɔkyere baabi a wokɔ Abɛotan, sɛ deɛ kɔ yɛ kyafi, yɛwɔ kyafi dada bi wɔ ha a, buyi, eh, buyi atam na ɔbɛyɛe, yɛnya bi kora biem a, ɛwɔ gye sɛ wohwɛ nkɔkorawa ne mmerewa ne adeɛ a wɔn ntumi nkɔ kyafi ne adeɛ a wɔn ɛha yɛ kora yi mu, ɛso yɛwɔ eh, nnipa wɔ hɔ a sɛ wɔboa yɛn. So yɛ onipa sɛ ɔboa yɛ adɛn nti ɛna ama adɛn nti kuro yi ayɛ basasa nti yɛhyɛ ɔmampanin sɛ wɔmfrɛ no mɛhwɛ kuro yi kakra mede mawie m'asɛm. Yo, sabe de ɔmanfoɔ agu so a wɔkyerɛ wɔn adwene ɛfa wɔn nsɛm a ɛha wɔn no ho ɛwɔ kuro mu ha nom sei. Abusuafo, mmaabun ne ɔman daakye. Mmaabun na sɛ sɛbe sɛ mepɛ duasa sɛ mpanifoɔ nni hɔ a wɔn bɛhyɛ wɔn ananmu. Mpaninfoɔ bu bɛ bi sɛ, sɛ mpaninfoɔ to sa a, ɛkɔ mmaabun deɛ mu. Ɛnnɛ yi no, me nsa aka mmaabun bi wɔ ha a, mɛpɛ sɛ me ne wɔn twetwe nkɔmmɔ kakra ɛfa wɔn haw a wɔkɔ mu ɛwɔ atema korɔ so ho. Na wobɛ pue mu wɔ ha a, mmaabun no ɛkeka nsɛm bebree. Ɛɛ, ebi mo sɛ, ɛɛ, yɛ nam na yɛ tete, yɛ nam na yɛ tete. Saa bere yi, mepɛ sɛ me ne mmaabun twetwe nkɔmmɔ. Ɛɛ, maame, mo akɔ abɛde ba wɔn mma nkɔ so dwumadie so. Yɛfrɛ wo sɛn? Mpakyɛ, yɛfrɛ me maame Nyakoa. Maame Nyakoa, woatena kurom ha mfirihyia sɛn? Ɛwɔ ha na yɛwoo me. Ɛɛ, nti menim ɛha nsɛm kakra. Nea edi kan, te sɛ nea Nana kaeɛ no, yɛ dwa no, nokorɛ ne Nyame anim. Metɔn adeɛ wɔ dwa no mu, na wohwɛ sika a ɔdanfoɔ bɛgye de kɔ. Na dwa no, bɛsi nnɛ, yɛnhu mpontoɔ biara wɔ mu. Ɔpanin, sɛ nsuo tɔ na sɛ wowɔ dwa no mu a, awerɛho. Atɛkyɛ pa ara. Sɛ wohu sɛ nsuo ahunu a, na ɛsɛ sɛ wosesa wo nneɛma na wode wo nneɛma de kɔ fie. Nea ɛtɔ so mmienu ne yɛte afie wɔ dwa no mu. Nkurɔfoɔ na ɛfiri akyirikyiri no bɛnkyɛ yɛbɛdi dwa wɔ akorɔ so. Nanso sɛ obi ba na sɛ baabi a ɔbɛyɛ ne ho yie anaasɛ ɔbɛgya ne nan koraa ebi nni hɔ. Nansa yi ara agyanan no ayɛ ma, yɛse wɔn ba bɛyi. Wɔn bɛyi kura dwa no mu ara na wɔn san de wɔn tu anaa san de ɛɛ agyanan no de gu yi. Abere ne abere nyinaa nso yɛbɔ dawuro sɛ kɔlera kɔlera. Sɛ wote dwa no mu a nokorɛ ne Nyame anim no wobɛfifi wobɛfi dwam a abɛkɔ fie na woanya yareɛ foforɔ. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ yɛ secondary school a ɛwɔ kurom hanom sei. Nokorɛ ni, besi nnɛ yɛnhu mpuntuo biara a ɛba sukuu no mu. Sukuu no kɔ ara ne sɛ ɛrekɔ fam. Nkorɔfoɔ yi ara na ɛreyi wɔn mma. Yɛnhu, nkwadaa no nso kɔ kɔtwerɛ nso a, wɔntwa. Enti ɛnnɛ yi sɛ megyina hanom a, m'adesrɛdeɛ kɛseɛ pa ara ne sɛ, yɛwɔ mpaninfoɔ bebree wɔ hɔnom a wɔkasa ma yɛn a ɛbɛtumi ayɛ yie. Aban bɛtumi aboa yɛn. Enti sɛ nnɛ, sɛ aban wɔ nkorɔfoɔ bi a wɔreboa wɔn a, korɔ so. Yɛn nso yɛka, hwɛ kuro a ɛda main road sei. Yɛ street nyinaa anyɛ sɛ nsuo tɔ paa no a ɛkɔ nkurɔfoɔ fie nkurɔfoɔ dan nyinaa ɛrebubu wohwɛ ɛkwan a ɛda m'anim ɛfiri hanom ade kɔkɔ si ɛɛ school junction hɔnom a ɛnyɛ kwan a kyerɛ sɛ ɛyɛ koraa wodu Pentecost hɔnom a ɛkwan no asɛe asɛe koraa kyerɛ sɛ woyɛ no hwee a ɛnyɛ yie ne nyinaa sɛ medeɛ nea mehu sɛ yɛn gutters no ɛsusua ɛsiane sɛ kwan no nyɛ nti gutters no nso susua nti sɛ nsuo no gu mu a nsuo no ɛnya baabi mfa na ɛsɛ bufa so nti kwan no nea ɛyɛ dada no Ɛyɛ main road no koraa a ɛkɔ ɔdan no koraa no, ɛkwan no ɛsɛe, kwan no nyinaa ɛsɛe, gutters no susua. Enti sɛ aban wɔ mmoa a, ɔntwa n'ani mmɛhwɛ akyem akorɔ so, akorɔ so, yɛn nso yɛhia mmoa. Meda ase. Yo, woankasa wo tiri ho a ɛyi wo adi, ɛyi bɔne. Woahwɛ apɔnkɔ a ɛbɛtwa wo no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Mmaabun bi na wɔka wɔn adwene de kyerɛ aberanteɛ, mewɔ akwaaba, na woankasa ankasa wɔfrɛ wo sɛn? Yɛfrɛ me Kofi Konto.
Aberanteɛ Kofi Konto, dɛn na woyɛ wɔ ha? Ɛm sɛ me nso mefiri kurom, ɛwɔ ha na mekɔɔ sukuu. But am sɛ mewie school no mewie JSS menhyɛ da nyɛ dwuma biara a ɛkyɛ suafo mu dwuma yi ara but me me me nso made sɛdeɛ mmienu baako fɔ dan ho ɛyɛ yɛ light sɛm nkurɔfoɔ tumi dum light a wɔn mmɔ biara information sɛ bi a ɛnɛ yɛwɔ problem bi nti ɛnɛ yɛbɛdum no six ne asɔ no twelve ane yɛbɛdum six nyambo ɔkyɛ ne yɛbɛsɔ wɔn nka nkyerɛ yɛbɛhu ano sɔ prɛ sɔ prɛ ɛna wɔn yɛ ɛnna yɛ hospital. yɛ hospital hɔ nom nso no ɔfa yɛ problem bebree wɔ hospital hɔ nom a mea mehu sɛ mesuadeɛ but manantenante amanfoɔ ma so kakraa metetete mehwɛhwɛ kuro nketenkete bi hospital sɛ wowɔ hɔ a ne yɛhu sɛ yɛakɔ so yɛayɛ ayɛ nkurasefoɔ nso yɛnyɛ kurasefoɔ saa nti mpamokyɛw hospital hɔ nom sɛ fa sɛ sɛsiɛ meyare sɛsiɛ na mekɔ hɔ nom a anaa wokɔ sɛsiɛ a wɔn sɛ ɔbɛdi bɛyɛ twenty four hours wɔ na obi mi bisa wɔn sɛ wɔn fa koraa na ɛyɛ wɔ ya ɛna onipa bɛba bisa wɔn so koraa mpo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛgye wɔn ano yie mpo no koraa no ɛno koraa nso ɛden ma yɛn wobɛtumi atena hɔ a obi atumi bɛtumi apira ne nsa ɔbɛkɔ afum apira ne nsa ɛkɔ ase obi bɛto obi ɛna mo ba na mo kyerɛ mo ho ɔbɛkɔ akɔto nko yɔnyɔnyɔ gas bi wɔ hɔ no ma wɔanyɛ koraa deɛ ɛbɛyɛ wo no wobɛgya kɔɔ daa nti bi wɔ hɔ na emergency asa sɛ wobɛkɔ daa anaasɛ ɛsaman Anaasɛ Suaduro, mommoa yɛn. Sɛ ɛno nti, yɛn nti na mobaa kurom ha a, yɛsrɛ mo ara, ne deɛ mu, mommoa yɛn. Yɛn light sɛm ne yɛn hospital hɔ. Yɛsrɛ mo a, mommoa yɛn wɔ saa nneɛma no ho ma yɛn paa. Ɛyɛ yɛn ahiadeɛ paa. Because yɛn nipa wobɛnya ahoɔden a, na sɛ hospital nni kuro no mu a, ahoɔden biara nni baabi a ɛbɛba. Nti, sɛ aban wɔ mmoa a, wɔmmoa yɛn wɔ hospital hɔ. Ɛna yɛn light sɛm no nso no, monkɛnkyɛ ɔdanfoɔ no sɛ, Dum sɛ dum sɛ no ɔmo ma information sɛdeɛ ɔmo tumi ho nyansa bɛgye sika ne wɔ ha ne deɛ ɔmo ho nyansa nso na ɔmo ma information sɛ yɛbɛdum ne nnɛ ne yɛasɔ no ɔkyena ɛnsen sɛ yɛda ne yɛadum no wobɛte w'ani na light no kɔ off meda ase. Me nso meda ase. Sabre yɛgu so ara ne ɔmanfoɔ retwetwe nkɔmmɔ wɔ Atema Korɔ so. Abusuafoɔ yɛsan so wɔ Atema Korɔ so, yɛgu so wɔ ha a yɛredi Atwea afahyɛ. Na afahyɛ yi yɛ afahyɛ bi a wɔdi no afe biara wɔ Akyema Krɔ so. Deɛ ɛhwɛ ɔmanfoɔ ɔsɛbre mpuntudwuma a wɔn nananom ayɛ, ɛna afei nso ɔmanfoɔ sintɔ kakra ne akeka aboa ano na yɛatete bi afiri mu na yɛahwɛ sɛ ampa ɔman no bɛtumi akɔ so anaasɛ akorɔsoman bɛtumi akɔ so. Anɔpa yi na wɔn nkɔsoɔ dwumadie bɛpue mu wɔ ha a yɛrehwɛ ɔmanfoɔ ne wɔn wɔn haw kakra a ɛha wɔn wɔ mansin yi mu hanom sei. Na abɛpue mu wɔ ha deɛ a, ɛha yɛ Apue Mantam mu, Akyema Krɔ so, ɛwɔ Obremu Central mfimfini mansin no mu. Ɛha. ɛna Akyem Akrɔso wɔ. Nana Watran Konyaabodwa yɛ Nana Kwabena Fori a ɔtɔ so mmienu yɛ Akrɔsohene. Ɛnnɛ yi wadi mfirihyia du wɔ Gbammoa akonnwa kɛseɛ so sɛ Akrɔsohene. Ɛnnɛ yi wɔhyɛ ho fa na wokyerɛ mu a wɔhyɛ fa kakra a wɔhyɛ yi nsɛm a Nana de too dwa no wokyerɛ mu a ɛne sɛ ɛnkan no no na nka abɛyɛ ɔhene wɔ Akyem Akrɔso a nka adi mfirihyia mmiɛnsa pɛ. Yɛntu a wɔbɛtoa yɛn anom wɔn nseɛ do ɛsiane sɛ wɔbaeɛ yi wɔde nneɛma to gugu akwan mu a biribiara kɔ so kamakama. Afei nso na ɔkyerɛ mu a mpotudwuma kakra a wayɛ da yɛn so paa yɛ fa nwomasua ho. Ɔpɛ sɛ obetumi abɔ ne ho mmɔden ma nwomasua atumi agyina ne nan so sɛ kyirebenyi wɔ hanom sei. Wɔse ɛnam sɛ ne mfeɛ du mu no, challenges, Buroni Kwasi, Kwasi Buroni bɛka sɛ challenges kakra bae deɛ, nanso no ɔma ne ho mmɔden biara sɛ ɔne ne mpanifoɔ bɛhwɛ sɛ obetumi aboa. Ɔkyerɛ mu a ɛnka na anka wantwiwantwi wɔ nkonnwa no anaasɛ ahensie mu, ɛnnɛ yi wɔde saa afoa nyinaa aba baabi a nsi a wɔn nyinaa tumi boa ma biribiara kɔ so kamakama. Enti wobɛhwɛ mu atem akorɔ so ayɛ asomdwoe nko ara na wɔde rebu ɔman no wɔ ha? Atwe afahyɛ na abusua a w'aso gu so anaasɛ w'ani gu so a worehwɛ yi, wobɛpue mu wɔ ha deɛ a? Ha ayɛ sɛ adagyaa. Ɛnnɛ yi na wɔrebɔ dwa wɔ ha. Mpanimfoɔ atitiridie anaasɛ atitiriw ne anintire abɛpue mu wɔ ha. Bere mu Central Municipal Assembly ɔpanin kɛseɛ a ɔyɛ ɔdaano, mekyerɛ soafoɔ, Papa ne Nkansa asare wɔ ha. Ɛyɛ saa bere deɛ, mpanyinfoɔ bebree akuku dam abɛpiem wɔ ha. Wɔn nyinaa de wɔn animuonyam bɛtaa dwumadie yi akyi. Nananom atra nkonnwa a wɔwɔ nkuro mmaako mmaako, ɛyɛ aduonu mmienu, a wɔn nyinaa abɛpiem wɔ ha. Amanfoɔ a wɔwɔ Akyem Akorɔ so, temanmufoɔ, wɔn nyinaa de wɔn ani bɛhwɛ bi abɛhwɛ ɛnnɛ dwa data a yɛabɔ wɔ ha. Ɔman nkɔsoɔ dwumadie nso aba ha. Me din de Kwasi Azor, me na mede dwumadie yi ho kyea me. Yɛn nyinaa bɛpue mu wɔ ha a, yɛhwɛ bi. Yɛpɛ sɛ yɛne mpanimfoɔ baako mmienu bi a wɔwɔ anaasɛ wɔbaa ha bɛtwetwe nkɔmmɔ ahwɛ wɔn nso wɔn adwenkyerɛ kakra nsɛm a ɛrekɔ so wɔ hanom sei na yɛahwɛ sɛ yɛbɛtumi anya nsɛm bi a ne ho ho pom asi berɛ a na afei yɛatoa so ama dwumadie no akɔ so kamakama. Enti wohwɛ wɔn kasafo no so a, ɛyɛ ɔman nkɔsoɔ a ɛbɛpue mu atem akorɔ so. Ɛha na Sɛbede Dwa da taa yɛbɔ dwa a ɛwɔ ha. Wohwɛ m'akyi a, wɔgu so ara a. Na wɔde dwa adwabɔ no reba n'awiei nkakrakra. Mpaninfoɔ bi aba, mpaninfoɔ ɛne wɔn bɛkasa. Ɛne bi nso bɛgye bi adwenkyerɛ ne ahwɛ kwan koro ɛbɛfa so a akyema korɔ so ɛbɛtumi afa ne ntoma pa afira.